Dwi a chriw Uned 5 wedi dod i Dregaron, Ceredigion i fynd drwy Ddrws y Bac Cyfnewid. Dros yr wythnosau diwetha mae'r cynhyrchiad wedi teithio ar hyd a lled Cymru yn Cyfnewid ac mae'r criw yn brysur efo'r paratoade. Mae'r neuadd ar agor, mae 'na gwpwl o bethe wedi dachre dod i'r fordydd cyfnewid ma, ond tra bod cyfle 'da fi, fi 'di cwrdd â'r cyflwynwyr, Rhodri a Mari. Beth yw'r syniad tu ôl y rhaglen? Mae bobl yn dod â stwff gyda nhw, dydyn nhw ddim angen rhagor, maen nhw'n cael cerdyn cyfnewid yn ei le fe, a wedyn maen nhw'n gallu cyfnewid y cerdyn 'na am rhywbeth maen nhw isie. A sawl eitem maen nhw'n cael dod â gyda nhw?
Rhwng un a pump. Dyna'r rheole.
Oes 'na rhywbeth sy 'di dod i'r byrddau cyfnewid sydd yn hollol od. Ti'n cofio yr ddoli heb goesau a breichiau? Beth?
Ath hi?
Nath rhywun mynd na'i? Wel, dwi'n meddwl nath hi sleifio fewn drwy drws cefn achos ddylsa hwnna gael ei gofres. A shwt mae'r bartneriaeth hyn yn gweithio rhwng o'ch chi'ch dwy? Wel, yn ia- Dwi'n meddwl bod ti'n cael hwyl ati.
Diddorol bod ti'n gofyn achos nes i ofyn i Mari nawr

Nawr te, mae'r cyfnewid ar fin dechre, ond fi wedi llwyddo dwy'n Miss Mari Lovegreen i ffwrdd o'r bwrlwm i gyd, i weld beth mae hi'n meddwl o'n pimp eitem i i fi mynd i gyfnewid. Mae rai fi ddeud mae hein yn safon uchel iawn, Leni. Hwre!
A dwi licio bod 'na gymaint o amrywiaeth. Felly beth i hanes y pethau yma? Nw'n i ddechrau fo hwn. Waw. Be ydi hwn, Lenny?
Belt? Hmm. Wel, sgert yw e. Sa ti'n gwisgo fe? Dwi'n meddwl bod o braidd yn fer i fi. O, oh, mae ti'n coesau gyfer e. Ia, ond fysa'r penol yn hongian allan. Um, hwn?
Wel, mae hwnna wedi dod o Thailand. Do! Um, ydy, mae ma, ma ni 5 neu 6 o'n nhw'n y tŷ. Perffaith heddiw yn yr hael. i rywun sinsir fel fi. Hwn yw'r peth gorau dwi'n meddwl sy'n 'da fi. Ie, beth yw hwn?
Wel, peiriant rapio yw e. Ie. A nes i feddwl amdano ti pryd nes i yy ffindo hwnna yn y stafell wely 'mrawd i.
Fydd o'n falch i glywed bo' chi 'di deud hynna wrth y genedl. Hmm. Sud ma'n gweithio? Wel, wyt ti'n gwasgu'r botwm canol a ti'n gweud rhywbeth a wedyn dylen nhw fod yn rapio fe nôl atat ti. Ti moyn gweud rhywbeth? Oce.
Croeso i cyfnewid!
Dwi mor dda.
A beth sy'n fan hyn? Mae hwnna'n gasgliad o emwaith oddi wrthyn fy ngi i, oddi wrthyn fam i, oddi wrthyn fi, ond mae siwr gymaint o fe i gael gyda fi nawr bod eisiau fi roi peth o fe i gartref gwell, fi'n meddwl. Anrhegion, di lot o hein. Ie. Dyna'n braidd yn anniolchgar. A be di hwn, bag neis? Bag gwyrdd ar gyfer yr haf, gan bod yr haul mas, ddylais i. Hmm. Bag? Hi i fynd i'r traeth neu i ryw wyl gerddorol lle? Ia, ac i gario'r holl stwff fel yno. Ti di bod yn hael ofnadwy. Wel, diolch yn fawr i ti am weid. Dwi'n gobeithio gei di bethau cystal yn ôl, de? Gobeithio, fe.
O'r diwedd mae pob peth yn ei le, mae'r byrddau yma yn llawn eitemau, mae'r criw yn barod, mae'r cyflwynwyr yn barod, i fi'n barod, a maen nhw ar fin cychwyn y cyfnewid! Achos mae'n amser cyfnewid!
Fi 'di ffindo nghenwaith i, mae fe fan hyn a mae 'na ddwy fenyw yn edrych arnyn nhw. O'n i rili yn ffansio'r uh, peiriant gwynio yna, ond mae fe'n mynd yn barod. Siom enfawr.

Am yr eitemau 'na, dach chi isio mynd adra efo chi? Be sy'n rili doniol yw ma' pobl yn gwthio ti nawr, ma' pawb 'di dechre myn' yn ffyrnig! Ymbrel am ymbrel. Wel, dyna ni, y cyfnewid wedi dod i ben a fi wedi cael ambell i eitem ddiddorol. Be chi'n meddwl o siaced? Hmm, mae'n neis ynddo fe?